Ramchung ramleng nulepa hawikom vialte hmaiah van chim kan duhmi cu ti ni i Chimbrada kan unau pawl phukhat lei tang deuh dothlennak ah kanmah Chin kan unau hna he kan i tonnak le cun Mizoram kan unau le kan cozah nih an kan siaherh ngai i

cucu kan tong hna cu kan tonmi hna cu nan van hmuh cio bantuk in a tawinak te kha mipi sin van pho lang a si a zeite khom si hmanh ah chim pumpi hi cozah pakhat tang a um ding si cozah pahnih tang ah um phun khong si pahnih tang um phun ralkap bu hnih tang um phun khan cun kan si kho hrim lai lo Atu tin kan van i then hi kum khat le kum khat hrawng hrang ka si kum khat hrawng hrang man ai in nan thei chiu bantuan in kan phampang hi a khatalei in in ra hrang kan dop kan ti ko hi wa du nung lo tak mi thong la pang hi media hin in mu le rel asi tika hi mipi in nan rung re thai rian tun tu kan upa bia te zong an lung re thai di ram chung ram leng in nu la pa tha chom mi vel te zong an lung re thai di ralhrang kan tei dengmang cang ti na lakah hi thil hi zei na si aw tiah mikit lungthin ah hin in fakpi in in hmun a la i an kan zawkter dih an kan zawkter kan lungthin hi a zawkter ma ca kong he pehtlai in in tonnak kha van ngeih cu si mah kan i tonnak ah hin in kanmah thilling khong si le khin in timtuahnak ṭha tein kanmah i thilling kong si an nualmi ting kum khat a voi khat tuahmi meeting pi ah khan in tlakpi se mah ca tlakpi mi ah cun in a che khan mu hi ton baruah tikah hi tin tin kan kalpi awk salai hi bantuk bia la hla kan tlaih awk salai timi khi Chamhai mai thum bak an kan tial piak e ka chu ka rel ti lai lo hi kan chia ko hi ka hi ne mi hi hi maka hi ne chamhai mai thum hi a te le me hi hi a chia piak si chuanin a kol hol ban ham pa chun che khan lai hun ti si rian tun tika akal dan ding akal pi ning chang ti slai chu ma chu chu a ṭha tein ṭialpiak si i a tlampui in in paih paruk si cunin a tlampi pakhat ah khan a fa tete van khen chimmi a hleiruk si ma cu rian kalpi ning cang kha pahleiruk kha tarpiak si cun kanmah kha thileng kong ti aiawhtu ding kha minung pahleili an kan thim i minung pahleili in kan thim tikah kanmah CNF in kan i tel cuanin Chinleng Council na tel Chin Cozah na tel CDF vialte aiawh khan aiawh i atutan tonnak ahcun pengtlang cu CDF ahcun phuihlei kua kan si hlei kua cu kan tam tuk lai a vei deuh a pei biapi a za ngia thi tel ve hna se sizin zong hi tel ve hna se chuanin ti bantuk hual ngo zong tel ve hna se ti tete khem ban thim than i chi pawl zong chu CDF in an tel ve cun MP lei zong cozah chin cozah lei zong le tel i kan zapi i hlei di kan si Takhan in hleidi kha hi a chawmbia tu dingah dirh ciammam khi si. A cu chawmbia tu pawl zong nih cun kha hitin cunglei upa nih rian fial kan si tikah hin zeitindah hi an kan pek cangmi a che khan mu tleihtleng an kan tuah piak cang cunin longan lan hun rian kalpi ning cang kan tuah piak cang hi chungah hin in zeitin da thut le dir le cawlcangh a si lai ti ni le caan le vei chim hol rel tikah te kha maka te tim tua na kan nei maka tim tua na kan nei bi te zong a tha nak paruk om a fa pali a om takhanin tim tua na kan nei choni maka kan tim tua mia khanin pakhari asa mai chu zeida kan dir mun si lai timi te kha pait hlei khat kan tua kan dir mun dan din chu hi bak he salai Hi dirhmun hi pial lo ding salai e timi kha dirhmun hleikhat kan tuah ta. Ma ca dirhmun hleikhat kan tuah ta mi kha kong si ah khan kan hei tlak pi. Avan rang deuh ma pathawng ka chim mi. Tha tuk tha tuk tha tuk. Okay, kong si ah khan kan ban tlak pi i poi hlei hleikhat si. Hleikhat kha kan i chon biak tikah hi hi kan dirhmun salai timi te khi si. A poi hleikhat kha kan i tuah.

voi khat va tuang in an hah tla ma tla lo kan hah tla e tla lo e tiah e di chang ti thiam mi rian selo kan hna tla chon ding ti zong kha dot dot ten rian kal pi hau ka si ja ja dot dot in kal pi a hau mi si cha khin ki ki kan kal chung vialte a khinin zeitin da a kan chol chang ti lai zeitin da pakhat la pakhat kan i pe tlei ning si lai timi point pariat kan tuari hoi ma cha point pariat kan tuari ho cucu nin timtuan la khi atlam puin pers panga nei man cu panga cu i phorin tutan hi kan ton mi ka se cucu tutan kha kan ton mi si i a company ton nak lei avan hu than ning lo February kularuk hi official kan tom mi chu si

An i komh ta. Mah khan in saupi caan an hmang ti ti kei si ko seh. Cun an dih khawh khan in Nazi cheu ni din i kanmah Chinland Council ka kan ton ve. An kan ton ve i Nazi pahnih le cheu pathum hrawleng kan i tong ve. Mah khan kan i tong ve. Mah ah khan in evacuation team timi upa panga na khan in khattalei khattalei kan duhnak kha na hal an duhmi vialte in kan hal cang. Theih an duhmi vialte mah kha khan an kan hal i anmah nih hihi uh, tlangtlak rian hi an siahep tuk ve nak kong le Unau kan si tikah nan tlamtlin lo, nan i fonh lo tikah kan an lungretheih ning zong kha tampi an chim ve. Cacun hihi kanmah zong kan caan ngei lo le a phunphun kan i manh lo karah a herh cu ta timi lungthin in ruahnak in in hramhram in kan van tenhmi si ee ti kha ah anmah lei i harsanak phunphun karlak an man lonak phunphun karlak a siam van herh tuk ning ka tei tampi ka chim hnawh ve an ka chim hnawh ve cu tu ne bia cu kan ruah hna cu cun kan ruah hna i e mi hi kan ruah mi atu na i kan ton tikah dir hmun pahlei khat timi kan kuat chia kha kan ton tikah abni hi tin stela hi o dir hmun hi nan kan tlartlak tikah hi kan dirhmun te hin lakaw kan ni kan rak chuah lai hi kan ti hlei khat kha pain hlei khat kan kuat chia kan rak kuat chia mi hna kha brada kan unau pala na ton tikah pakhat pakhat in kan chim di hnan te kanmah sinak chunin kan chim ko rua tiah kan zumh alṭha ten bia kha pain pakhat nu pakhat kan chim i Anmah zong remnak le i pumkhat hi an duh ngai tiah kan hmuh. Kan hmuh i an kan lehmi cu puan hlei khat nan tim hi an hna tla dih. Kanmah zong nih a sa kho lomi nan al timi tete zong kha kan an, an van chimmi kan lungtlin lomi ko ai hi hi cu timi kan al ve hna. i kan i ti khawh lomi point pakhat cu a point panga nak te nan rak tar langmi dirhmun panga phlei khat nan van tialmi lakah a panga nak te kha an i harh bak a si kho bak lo kan ti ma cu cu point panga nak cu zeidah kan tial ti sia in Chinland council i constitution kan phung hrampi i Uh, kumkhat voikhat conference kan tuah lai i kan phunghram i a herning i rep khawh sa lai, chap khawh a sa lai, phiat khawh a sa lai timi amendment pinsin chiat upadi ka tila cu. Ah, okay, dan bu timi cu du la rem khawh si ti peng ka si dan bu tial mi cu nan thei ko lai. Ma amendment du heptic power rep khawh si timi article pau ma ti ka si. Mah ca kong cu kan tial i mah cu kang te ah cun in an duh lo nak kha fak piin kan chim men i i kan ni nih an ni nih an ti mi cu zei si man ah Chinland khong si Chinland ti hi kan min cu kan hna tla kho hrim lo Chin State Council in kan du e ti si mah khan chim i kan mah zong nih mah kong cu kan ruah ve ngai FTCT me mah cu Chin State timi cu Ana sin uneun nih a luancia kum sawm li ah kum sawm nga a dirhmi min sakaw Chinram tlang cung i myone pakua huap te kha sakaw Chinram pin lei vialte cu a huap ti lo i Chin state kan tia cun mipi lungthin a khak hoi um dih than la cu Kawlram mipi vialte lungthin a mak oi lut than la cu Tainta vialte lungthin Dacunin tuhi Chinmi hi tlangcung lo kan um lo hi Rona Sakain tain zong kan um hi Makui tain zong kan um hi Jakhai ram zong kan um hi mach vialte huap mi kha si hau Chin ram cu Chin state ya cu ne win ni ama sarem nak po i ar rin mi sa so si baca cun state ti ca kan ti ram hau tia kan ti ran ha sala kan ti ram ha la sala tha lai kan ti Annih zong ca sitak ngai mu tiam kan ruah ciam bang ve. Sitak ngai mu an ti. Ah takhanin ah ka bia pakhat. Cun kan i tiri mi cu zeidah um ri hoi ti sia cu ning. Kha i chom biak ding hinin a phu ko lai. Sullam ngeimi bia kan chuahpi khawh men ko. I chon ku to ko tu usi tian ha kan tlak sia cu ning. kan i chawnh tikah kan kap hnih in kan ṭuanṭi ding hma kan lakṭi ding bia pariat um hi kan ti mah kha bia pariat kha kan chimh hna kan chim hna i mah kha kha mah kha tu kha cu tamma he kan ton tikah kan chimh hna i tlawmpal kan rak kuat mi khan panga hrawng si i a panga hi cu vei pali sim hi pali hi vei tlawmpal te kan van chap mi um e kan ti thaizing kan ton tikah na kan chia pia te lai tiah kan ti i point pang pariat kan tua ma hapiam point pariat kha kan tua i kha point pariat te kha kan pek hna an van zo ve tikah an ma zong ah hi cu si ok poi si cu nên chon na chun hi chu si ok si an ti ve Heysioxy an ti ve i mah hi point pariat hi kanmah nih herh le kan chim te lai ti kha si. kan chim te lai hi point pariat cu heysioxy si ding te bian an chim an ti cuticun in ni kul ni nga ni kul ni rukua kan i ton ni kha sa maw ni kul ni nga ah kan i ton hlan ah

Nikulening ah kan tonnak building Aizawl i Aizawl uh, club an timi ah khan si maka ca kan tong pai i mah lei khan in an upa uh, hleilin rak phan uh, vei lei i uh, mindat lei in upa sanai ra vei ra ram umin selo ma lei in upa pawl cun matupi CDF matapi tamha ti den upa pawl an rak phan ma cin NDF mara kan unau in upa pawl an rak phan cunin tu CNO Falam kan unau inin tidim FCU lein an si an cunin an rak phan i hleili cun si an rak tling ngai Kannih nih kan timi pakhat belte te cu Nikolai ngani zong ah kan timi cu zei khom sim hman ah terte kan rak chim cangmi si an man hak ko sinah mindat lei le kampalat lei hi upa deuh ben tel ve tu hna se hoi ni kan tong cang i an mah lei upa hi

zoom in thupi ti ka se zoom in thupi ka cu phun dang deuh te khe sen hmai ton dei baru a si tikah a mo e makhate kha ma lei kan van chim ning in an rak veitu ning ka se chen kan ma lei kha man kan ti deuh lamang ve mi cu CNF in upa lu big big pawl thu ve hna se ti ka si a hi ban ka cu i chawnh a si ko ca hin in a lu bik bik ti hlau a chahnak taktak khi cu a lu bik pawl nih an sau te lai atu hi cu rian ṭuanṭi kho aa pum khat kho ding kan sim si lo ti i nang zeidan na duh kai zeidan ka duh ti i i hmuhton a sa ko cu ca cun upa bik bik pawl tiri hlau a hnu bik ah cun upa bik pawl ning an ti te ko lai bia cu an fehter te ko lai ee ti in kan le ve hna ah ma cu ah kan ton tikah kan ma lei upa ani ni an ti mi te te zong ko na an min chu ka chim lem lai lo e ka kha um se lem lo tia kan fakti ve hna e pakwa kan simi chung ma khan in an ma lei CB lei team sia tlang tla tu Mizoram i kan pu le panga sia an a thak le ti o cu tucun in kap thum mai ton in kan ton i bia kan ruah cu si bia cu kan ruah i ka nama cc le in van chim ta te o ti si cc le i tu lai i ka van chim cang mi kan dir mun te te kha chim cunin kan kal tikah zeiti lam i rial bia i chol si ko khang ti to u si kan ne ti kho ma ti kho lo te kan chon tika kap ni inin kan van beauty di le kan van zul ding te te pa wang kha va chim chon he i pum khat lo si kho lo hi kan i pum khat lo a han chu nin kan si kho lo ning vaya politica military ke ral kap le chol chang la politic le chol chang la kan si khawh lo tuk ning i pumkhat usal aw ka hmailei ah ram zeiti te kan kalpi ding sila ti te pawl kha kan mah lei kan team leader kha kampelet in in pitu hloto ku zele si uming ngio ti si kan team leader se aman chin chim Ni maka ka kan chim tikah khanin Mizo holh la Kawl holh te khanin thanglei Laitlang kan unau kha Mizo holh kan i har deuh tikah khanin ah chimmi papo kha Kawl in le ni si an chim duhmi te zong kha Kawl in an chimmi maka Kawl in an chimmi kha kanmah Mizo lei aa tel vemi hualngo in kan pa Pu Jacob Zoma na khanin Kawl holh in an chimmi kha Mizo in hei le piak lamang ha cucun kanmah lei khat si Cutin anmah lei zong kha hmaithi chimmi cu Pu Lian Luai si kan Chief Minister hlun Pu Lian Luai nih chim tunai bantuk khanin siaherhnak tete le Mizoram nih hi ti tlang an rak tlakmi cungah kan i lawm e ti te pawl zong ka chim bia kha dawng ngai in kan chim piak ve kan u nih mah chimmi vialte kha anmah lei thim in Mizo holh ti khom deuh ah ti khenin Pu Peter Thang kha na khan in kan hei leh piak ve mizo holh te in a chim ve kha ko holh in chim ve mu cha te kan laka khan in holh alai a tumpal lak lo tika kan bia kan chot mi kha holh ni le mangkal pi ka tlan van la ai chapol chu van chim chapol an van chim di hnu khan in an ma le ne van thapi an thok i an chim duh bik mi cu a tlangpui thu in in khat lei khat lei ah mizan ah bia kan i ruah dih cang hna cuanin nan kap hnin caan an kan pek mi zong hi falin kan va ken dih ko an ti an ca te cun kan put sak e nan ca hi nan kap hni ca ka hi um le mi hin nan lungthin ah hin in nan kap hni hin in i pum khat i lungrual lo hi a si thiam lo ti hi fak ngai in lungthin takin nan langhtermi kan Cucu lungthin takin in i pumkhat hi a hau hrim timi hi nan langhtermi kan hmuh ko caah hin bia hi zeitin na kan kalpi lai zeitin na kan chawnh lai ti lei khan a hram thok lo hin in zeidah tua kan tim timi lei tu in kan thok pi ta lai I kan duh bikmi cu chaklei Chin State ummi kan unau vialte cozah pakhat tang ah um. Ralkap pakhat nih nan ram veilak lei ah rungvennak lei ah ralkap pukhat umter cozah pakhat umter cu tang ah cun nan zapi i fun dih kha a si i cucu nan i fun khawhnak ding ah khan e nizan ah Ah, min khan na chim tikah khatlei ah khatlei khatlei kan i chim hna tikah mah chin leng kong si stem point hlei khat kan pek mi chunga khan in khat di point panga nak e min chin leng kong si timi kha khatlei ni nan van dir pi mi chu se khatlei ni chin state kong si an te mi hi hi te hi long ni dan nak si nei man ni dan nak um lo an kan te kan ban thok tika hi jin dan nak chi mi poi sian te mi hi point te ji tin kan rol rem lai tia kan ro tika e chin leng kong si te mi chin len ti mi zong man lo

Cun e mah cu kan ban lu ti tikah min pakhat a thar kha a salai i mah cu dam bu zong kha thileng khong si phunghram chung in in rem ti kha cu khat lei nih an i harh tikah in phunghram a thar in kan tial lai ti kha si salo ma cu a phunghram a thar in tial tik zong ah cun kap hnih nih nan rak tial ve cang ve ve mi kha um cang i ma nan tial mi ve ve kha ma a thar cun a khum di than ko lai mah khan aa khung dih ṭhan lai. I mahka i tlawmpalte aa laklawhmi tete um si ahcun in atu kan i tlaih lai tikah hin kan kalpi te lai i kan i tlaihti te lai ti ka si. Cun mah kha kan i tlaihti lai tikah hin in vei ah thil lengkong si lei cu aa hriamtlai phu hlei sri hlei riat hlei kuai in an si CB lei hi cu hi in an si bu pakhat in pakhat cio van ti ah khan chunin an tam a tlawm a ti ko mu sual lai ca hin in ma chu draft sa chian tu kha sa ko hi ma draft tial laka hin in khatalei a panga si chu panga ve ve pasri sia chu pasri ve ve nan nin an tam deuh e kan ni kan tlawm deuh e ti phun ka um lo te inin poi nan ti lai mo ti kha e ma chu chu bia chu bahal na kan kan tuai a chuwa chun in kan team leader na kan a tlawm la tam chin be pi selo graph sa chian se ko le sa chian ku chu mi thiam ni an kan tial piak la e nu bi ga chu chung le pa dia zau la e rem ti le ti an ti lo le ka ka chu ti lo ning in her rem so le le

Mah kha vial mah kan minung pakul ding khan si hlei kua hron ding khan si pasri veve he si selamu kha hlei kua kha manzai manzai hit da vai van tlang ta tu a van thim than tu sisi lein pani brada lein pani man chu pali namma pali le kamma panga ma na chonin a ke meeting tim tu anak la ni la chan la mun la ma hi nu bia kan chol lai kan ro lai tika tangtang tu ah van pe u law ti ka si ba kha van pek veve cu si kap ni in van pek veve cu si i mata chunin a bia kha kan kalpi i ye tu lai ka van chim sami amin lei kha van kir ta tu usalo ha nan kap ni in in khat lei ni chin leng kong si chin leng kong si chin len timin nan man khat lei ni chin state nan man Eh, Chinland kong si zong si lo, Chinland zong si lo, Chin state zong si lo, min thar te pe ko salo. Ma chu i tong u salo. Ah, talak nak chu nei ko salo, poi nan ti lai mo, ti abat kan hal than mi chu. Min thar Chin National Council te ko salo, tia min kha thar nan chuapi. Ee, khakha cu ah anmah ruahnak tein in an van chim vemi bia cu a sa ko lai dah tiah cun a lang i a chung vialte cu kan thei kho lo. Cilen zong sal ha seh, Chin state zong sal ha seh, kan ruah tikah Chin nation ah Chin nation ah khawngsil khawngsil ka si khawngsil ve peng ka si mu state le len kha kan i danmi te ka si. mihi si ko selaw poi nan ti maw ti si kan team leader ve ka hal hna kan team leader ve na kan ah poi lo an ti ya dang paul zong na kan ah sia i pum khat poi kan dul chu pum khat si da ga chu nen kan ti kan kut mi kan bao an ma le kan ma le kan kan kwat lo mah cu cu si i mah khakha a committee a council min te cu cu a si i phunghram van tial tikah phunghram min hi tah ti lei khat ban kan duhmi phunghram min cu Chin National Council council ti khan cu nin lak lo deuh lai e mi cu min a si i vei nin Chin National Constitution

kan i fun khawhnak le kan i ton khawhnak si ahcun in a poi tum han he maw timi khi an ruah i kan kut tu kha khatlei khatlei ka um lo amma mizo kan unau na khan cun in vei ei kan ti hnga atutan in ne fun lo ah hin cun in kanmah zong kan ne tel pi huam ti hna lai lo kanmah zong hi mehih hi thil hi a sa kho lai ma kho lai lo zei bantuk buaibainak dah um timi ka phun phun kan rak rua ve i kanmah lei dir hmun zong kan i har ngai ti khan kan chim hnawh pel kan chim hnawh peng ve mi te cu um ve ma ta khan si tikah khan ah si les ko se ti khan patak mi cu se i ka ti du mi cu tutan bia kan a chei mi hi zoh tikah Bia khi a hram in lai lei tahchunhnak a maw thingkung pakhat khi si selaw a hram in tin hei kai i a thei thei law thua ma hei tum ding khi si selaw mah kha lam pakhat lam pakhat cu a cunglei van kai a cunglei a cung bik van kai i van tum i van law thua ma vawlei i van tum ti bantuk phun khi pakharih i mizo holh takah arthan in cu phunkhat lawng um chung lo artal an chi khat cho om hlei nem an ti mizo holh in cu mo arthan in cu phunkhat lawng si chung lo du ni po poi tha chiu si ko cu ar cu ta kan thai han so ei le din ko wi ti ki be phung sun nei mi te kho mi tu aning sang khi kan duhmi a phi kan chuah khawh ko si ahcun in ka hin thop law a tha deuh le ka hin thop hlau law ti ka si lem lo in in itin kan i seremnak paoh in in kal ko usal a dongnak kan phi tu ka chuak seh lawh a tha ko ee ti khan in annih cu an pian kan kalpi ning cu si takhan si kha asi le vaya hi kan i chomh ding hna kan tlak sia cun in kan i chomh chung zeitin le bia le pa kan kalpi lai anmah le zei bantuk dan van zul lai Ah, kanmah le nih cun zeitin na kan zulh ve lai timi pawl vialte kha cu an hnu kan i ceih te lai. Cuanin kan i chon tikah a chekhan lai hmun kan ti lai cu guideline principle ti si. Ah, mah kha the kan dirhmun hi dirhmun khat tu ti ta ta hap cho zei dirhmun na di ve kan i ro lai ti te pawl kan pan ti tikah a hi pawl vialte cu an hnu an hnu an kan ti Kha pawl kan i ceih hmasa sia cun kan phi chuak lai lo. Kan duhmi rian lei kan lut kho lai lo. Kan i al kan i al lai le kan vai vuan lai. Cun cunin nang kap phi bia hi kan theih. Cunin nang kap phi in na rak chuahpi mi bia nan ruang aa khat ko tia kan. i kan hmuh ko ca khan kan mah zong kan i tel ve tikah maka kha agenda kan lu bia kha cun herh lo le herh lo bia kha thum hom sual lai i duh ning in kal kho lo don tu a cang sual lai an kan ti ko i cu cu cu si ma cu te cu an kan lak ter ngai mi cu se ma ka lai tak kha I mah kha kanmah sisi le upa pawl zong kha zawn te kha cun an lai. Ah, cucu zeitindah kalpi ning si lai, zeitindah bian hla si lai, zeitindah kalpi ning si lai ti pawl bia i ruah ta lo i Cuka cun i tong u si ti ringawt cu macu cu aa an ti an lung salo kanmah lei zong anmah lei zong an lung salo sanain in tlang tla tu kan pu le na kacen hi hi tua ta hau an kan ti tia bai mi kan tua ta lai mi kan tua ta lai i khatalei nan chim tu mi belte kan thei nan kap nin chim tu vi ve kan thei kan i thei hna Mi kan theihmi hna hi cu hmaizarh ah meeting ah nan van chim ve ve cang lai. Ka khe kan tong lai i a chung bia taktak ah kan lupi te lai. An kan te. E macha chunin kan bia hi adang hi chim di lo din. I pumkhat kan du hi cozah pakhat tang thawngsing pakhat tang ah Chinram le Chinmi vialte um kan hau hi timi te kha hna kan tlak asi ahcun mah hna kan tlak mi kha tu i hi riantuannak vialte kan tlang tlatu le kan luh cu kan un chi chuk asi Mizoram kan un chi chuk pa si kan Chin Minister si Chin Minister nih Mah cute i ton duhnak lungthin Cei khuakhan duhnak lungthin kan nei ko an ti si cu an nei ko nak min bantuk si min kan thut ta lai ma cha min thut di in in khat lei khat lei an bia belte kan thei di ma kan thei di mi kan kan kal pi lai ka bia tu cha thai ma raw lai ku mi ma raw lai kan chei kho lo ma cha min chu kan thut ta lai kan di diam Mah cucu lai tak cu ramchung ramleng mipi nih kanmah chung lila nih aw tiah mi hi zeitin na si lai tiah kan i sivangpi ciomi cu a si. Mahate ka si. Mah cu cu ramchung ramleng nu le pa vialte sin a van chim kan duhmi cu khalai tak cu kanmah chung a lutmi zong e Mizoram kan unau hna an kan kalpi ni hi aw me hi Bia timi cu a hram a lai a dong um sakaw a hram an kan thokpi mi cu dangah a hram a lai um ta lo in a donghnak lei in an kan tlaihpi hmasa ko le a lu in in hram tin a hram le tin a lai kan kal lai timi vialte a lam tha te zo fiang le sial ta le zo fiang le lam sial ta um lo i tu cu ti kha se ma kha ho pong kha kan lung kha nuam lo in kan tuah pah cio mi cu si mah zong cio kan i nuam lo maka zon te kha sanain an mah na cun in hi tin kan tuah ta hau hi tin kan tuah lo cu kan phi chuak lai lo kan vai buan than lai vai buan than ding cu kan siang lo ti ka sami cang lai ne vai buan than ding kan siang lo hi dir mun in nan phu ni in in ipum khat nan do kan i fiang pak cawza pakhat tang du zong du lo zong nan um hau ka tia ka tuah ve ti kha annih na tlaih demi cu si. Si, mah cu vial ka van chim ahcun nulepa nih nan van theihthiam cio lai dah. Kan cawlcanghning a muisam umtu ning cu tite kha ka van in chimh khawh tawk si. Khaka lawm cu vial in siri so.